Mae mis Mawrth yn mis brysur iawn gyda defaid man hyn, fel chi'n gallu gweld mae llon shed o ddefaid man hyn byti ddod o ŵyn. Hefyd, mae'r gwanwyn yn cnoco yn y drws a mae'r ma tir yn dechrau glasu a mae eisiau mynd ar y tir. Ond y defaid yw'r un Treial canolbwyntio mwya arno yn y mis ma i trio cael rhein wedi wyna lawr yn iawn, cael yr ŵyn mas yn y caeau a wedyn mis nesa falle can ni consyntreto mwy ar y tir. Defaid sda ni man 'yn nawr sy fiti ddod â ŵyn. Yym ni 'di bod trwyddo nhw, ma' nhw gyd wedi sgano so ni'n gwbod Ymwthol agos faint o ŵyn sy yn ei boli e. Nawr mae triplets yma, mae un quads yma, uh, mae rhan fwyaf nhw'n dwins, a mae un neu ddoi single yma hefyd. So maen nhw mewn mynd hyn da ni'n siad fel bod ni'n gallu cadw llygad mwy manwl yn nhw. A i ni'n bwydo nhw mewn mynd hyn wedyn, uh, i treol cael nhw i ddod i lath a i wneud siŵr bod uh, digon o egni uh, yn eu cellan nhw i fel bod nhw'n lled magu rwy'n yn ei boli nhw a dy ben a, a, a cadw, cadw well, hunain i fynd e, tra bod wy'n yn ei bolio nhw, achos amser mae doi neu tri o'n mawr fel a yn do nhw, mae'r ma cyllau yn cael ei wasgu yn llai o seis, so mae'r bwyd maen nhw'n fyta yn gorfod fod o ansawdd yn well i uh, stopo nhw i fel awr gyda beth ni'n galw twin lamb, yn yma, twin lamb, diffyg siwgr mewn ffordd. Mae sawl wahanol bryd yn ei mynd hyn. Uh, rhan fwyaf nhw yw uh, teip ma o ddafad, dafad ni wedi magu ninan yw hwnna. Ym mas o ddafad llun a wedi croesi at Excel. Rheini yw nhw fwya, ond mae cwpwl o ddefaid penne duon da ni. Ym mas o ddafad miwl, maen nhw'n ddefaid prolific iawn. Mae tipyn o ŵyn gyda rheina. Maen nhw'n ddefaid cryf, a maen nhw'n dod â ŵyn mowr, cryf neis da nhw, a digon o lath, a maen nhw'n, mae rhaid gweud, maen nhw'n fame arferchog. Leni, mae rhein wedi sgano mas yn 191 percent lambing percentage. Yy mae hwnna na'r uchela dwi 'di ga'l eriod a gweud y gwir. Mae fiti fod doi ôn i bob dafad 'da ni myna. Yy a mae hynna itha da. Yy ond cael nhw gyd yn fyw, hynny sy'n cyfri. Dw i yn yn ffôl bydde cyfri nhw yn 'u bolie nhw, cyfri nhw yn y farchnad, hynny yw'r ffordd gore. Ond treial yn gore, ma' ma' good chance 'da ni cael good crop ôyn 'leni, achos bod gwmyn ôyn ynddo nhw. A y nod yw, yw tra cadw cymint o nhw gallwn ni fyw. Mae'n amhosib i gadw nhw gyd yn fyw, ond cadw cymint gallwn ni fyw, hynny yw'r nod heddi. Siom sy'n ein tynnu'r tynnu rôn o'r coesau a'r pen dod â gilydd. Mae'n gael y pen ar ôl. Neu bydd o'n ffili dod mas. Mae problem wedyn byddai pwysio coesau nôl mewn. So, tynnu gymwyll bach. Mae'r cyfan yn pipo fan hyn. Mae drwy'n edrych da fi mynd hyn a blaen y fuse. Ar ddwy drod. Yn dod gymwyll bach, dyr eddi. O, dyr eddi. Mi'n bod bod doi o'n mewn yn hon. So, wedi sgano doi o'n, so. Dynnu'n hyn yn gynta nawr, helpu ddi mas, dy bach.

Hynna sy'n da, mae'n good mam. Jyst un beth rwy'n rhoi pincher i glister fyna. Na fe. Wrthi. Cael ei fynd. Siw bod yn adlu. O'i galon yn pwmpo. Dyna ni. Dyna ni'n eich cynta. Reit, mae dwy o'n swci fan hyn. Um, oedd rein, oedd y ddwy o'n nhw yn uh, rhan o triplets. So, um, sim, uh, sim lot o, o ddefyd yn gallu magu triplets, so tyno ni un yr un bant. Um, Maen nhw wedi mynd rhy hen nawr i, uh, i adopto. So, um, Mared sydd yn gofal rhain wedyn, uh, a ni'n cael tyno ni'r wy'n mynwod off, um, hytrach na rei gwrwod. Um, so bydd Mared yn lle cadw nhw mlaen i magu blwyddyn nesaf. Um, so ni yn ffido nhw ar botel, mae wy'n swci'n gallu mynd yn foliog iawn, a ambell waith maen nhw'n gallu cael beth ni'n galw blot, le mae'r cella yn, yn bosto a maen nhw'n marw. So gyda wy'n swci mae gofyn watcho bod nhw'n cael llath gan bwyll bach trwy'r dydd fel bydden nhw'n wneud gyda'r fam i cadw nhw i tyfu gan bwyll bach ac yn iach. Reit, pwy number sa ni nesa? 35. Rhywle le.
Mae rei nawr, um, maen nhw'n diwrnod oed, so mae eisiau i ringo nhw a marco nhw bod ni'n gwybod pwy yw un sy'n mynd a pwy fam bod nhw'n mynd ar goll ar y parc. Bydd y cwt yn cwmpo off mewn byti beth efnos. So wedyn bydd yr, bydd yr ôn bach wedyn, bydd yn mes ar ei benole yn yr haf. Mae'n siŵr bod ni'n mynd rhoi'r ring rhy bell lan. Pan gwmpi di gwte off, bod fe'n cwota o'r essentials. I'r marc ma, bydd e arno am ryw dau wrthos fyrra felly. A wedyn, fel fydd rôn yn tyddu, bydd e'n diflannu mewn i'r gwlan. So, dim ond rhywbeth efno sy'n ni moyn y marc i aros arno. Nes bod ni, fe reo, maen nhw'n digon cryf ar ôl hynny. Right, nesa. Wel, ni'n rhyw hanner ffordd trwy hynna nawr. Ni'n edrych mlaen i'r gwanwyn i ddod. Uh, Mae'r bydd y gwartheg yn mynd mas uh, yn fuan, gobeithio ni, i bori yn y ceie. A still sawl wythnos o waith caled i wneud to, a wedyn edrych mlaen i'r gwanwyn a'r haf.